It-tim tagħna tkixxef dwar dan id-dramm ta' għebejjer.
Il-plays ta' missieri kienu dejjem teatru tal-kontrasti ngħidlu jien. Allura hemm dik il-friction bejn dawn iż-żewġ bejn George u Mens. Naturalment imbagħad il-cast li kien hemm ikompli iħawwar. l-istorja. Issa l-mens, jiena llum ġibt manuskritt miegħi milli kien bagħat mal-konkors. Hu kien rebaħ il-konkors, mbagħad kienu tellgħuh il-Manuel Theatre fil-1967. Xi qed ngħidu kemm? Fifty years, kważi sixty years. U kienet apparti minn kważi kollox li qatt qatt kien hawn Malti fil-manwel. Ġifieri kien hemm qisu qisu qabad u qasam il-vija tat-teatru hawn Malta. Ġifieri kien perjodu produttiv ħafna għal Francis u meta mbagħad tellgħu l-Ments u anke mbagħad kien rebaħ bil-Vaganzi tas-Sajf fl-istess perjodu u Boulevard mbagħad. Kien qisu ħa dik il-fama Malta li jekk hemm play ta' Missija u ta' Franz Cybeier, you had to be there, trid tkun hemm, trid tkun parti minnha, tifhem, trid issir tafu.
Menz inkiteb f'nofs is-snin sittin, deher fis-67 hawn Malta, jiġifieri kien f'dak il-perjodu. meta Ebejer kien qiegħed jikteb primarjament drammi b'tema wiesgħa li tista' tgħid dawn l-avvenimenti seħħew fi kwalunkwe parti tad-dinja. Sewwa kellu qabel Vaganzi tas-Sajf u Boulevard, dawk l-iktar tnej prominenti qabel din, qabel dan id-dramm, skużani. Jiġifieri qiegħed f'dik is-sitwazzjoni fejn għandu tema, ħa ngħidu hekk, universali, fejn qed jipprova jitkellem dwar il-bniedem u l-problemi li jiffaċċja l-bniedem. Hawnhekk il-problema bejn l-individwu u l-komunità, l-individwu u s-soċjetà. Ment huwa dan ix-xiħ illi dejjem ħolom illi hemm xi post illi huwa perfett, hemm xi naħa fid-dinja fejn jista' jsib dak kollu li dejjem kien nieqes f'ħajtu. Sewwa? U għalih dal-post huwa dil-belt illi dejjem ħolom biha fejn kollox jisma' illi jimxi b'mod perfett. Sewwa? Bħala karattru, jiġifieri narawh billi naraw ir-reazzjonijiet tiegħu u l-komunikazzjoni tiegħu man-nies li jgħixu f'din il-belt. Menz huwa l-individwu. Is-soċjetà li qed jippreżentalna Dramm hija soċjetà fejn l-individwu ma jistax jeżisti, fejn m'hemmx eh, ħelsien li inti tkun tista' tiddeċiedi eh, dak li trid. Huwa stat li f'ċertu sens huwa l-esaġerazzjoni tal-welfare state, biex ngħidu hekk, fejn l-istat jaħsiblek għal kollox imma ma jħallik tiddeċiedi għal xejn. Sewwa? U din hija r-relazzjoni li għandu Mentz u li naturalment ma jistax jaċċettaha, m'għandux saħħa biex jiġġilidha u jispiċċa jagħżel li jmut għaliex Mhix sitwazzjoni li għalih hija aċċettabbli. Ħafna affarijiet li qed jitkellem dwarhom dwar din is-soċjetà nistgħu norbtuhom jew nassoċjawhom ma' Malta, l-idea tal-industrija tat-turiżmu li qed tikber, l-idea tan-nies li jħarsu u jaraw x'qed jagħmel ħaddieħor u jnemmsu fuq xulxin u jridu jkunu jafu kollox. Naħseb dawn huma affarijiet li risqin jew qed iressqu lill-għebejjer biex imbagħad jikteb drammi bħal Ħadd fuq il-Bejt li huma iktar iffukati fuq Malta. F'ħafna drabi meta għebejjer jittratta problemi soċjali kien qiegħed jitratthom għaliex kien qed jarahom ġejjin fuqna. Pereżempju fi drammi oħrajn jitkellem ħafna dwar il-problemi ambjentali u l-qerda tal-ambjent. Hawnhekk naħseb li qiegħed jitkellem dwar il-periklu illi l-Istat jikkontrollalna ħajjitna b'tali mod illi ma jibqa' xejn illi aħna nistgħu niddeċiedu għalina nfusna. Issa, fis-snin 60, naturalment kien hemm letteratura diġà qabel illi kienet qiegħda tanticipa dan kollu, però Ebejer kien qed jara illi l-ċiviltà anki tal-Punent, nħallu barra dak li qed jiġi naturalment fil-Lvant tal-Ewropa, imma anki fil-Punent l-istat kien qiegħed dejjem iktar u iktar jikkontrolla jikkontrolla kull attività umana li sseħħ proprju proprju f'dak l-istat. Issa, ir-rilevanza llum, jekk naraw ftit illum kif aħna kkontrollati mill-konsum, pereżempju, l-idea li għebejjer jiżviluppa ħafna f'dan id-dramm, bażikament hemm forzi kbar li jiddeċiedu x'nixtru, x'ħaġin nieklu, xi żraben nilbsu, eċċetera. Sewwa, u jekk ma nagħmluhiex, bħalma jekk mezz ma jixtrix il-pasta u jikolha, m'intix membru minn dik il-komunità. Sewwa, jiġifieri hemm dawn l-affarijiet li fi żmienna probbilment huma aktar drammatiċi, huma aktar problematiċi milli kienu fi żmienu.